Mae'r pwnc iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant yn Ysgol Maes y Gwendraeth yn ddewis poblogaidd iawn yn y chweched dosbarth. Rydym fel adran yn amgylchio yn ein llwyddiant ac yn ein cysondeb o 100 y cant o A seren i E dros y blynyddoedd diwethaf. Darperir dau gymhwyster. Yma, cewch manylion am y cwrs Lefel 3, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Egwyddorion a Chyd-destunau. Mae cyflwyniad arall am y Lefel A, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. The health and social care and childcare courses are extremely popular as choices within the sixth form.

Information about the A-level course can be found on a different presentation. Mae'r cymwyster lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Egwyddorion a Chyd-destunau yn eich galluogi chi i feithrin a dangos eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch dealltwriaeth o fewn cyd-destun gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'n cyfle gennych i feithrin eich dealltwriaeth o ddylanwadau ar dwf, datblygiad, ymddygiad a llesiant dynol. Fydd yna gyfle i chi hefyd feithrin dealltwriaeth fanwl o anghenion cymdeithasol, corfforol, emosiynol a diwylliannol pobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, ac yn cydnabod bod gan bawb ei galluoedd a'i anghenion unigryw eu hunain. Fe fyddwch hefyd yn ennill dealltwriaeth drylwyr o sut mae darpariaeth gwasanaethau yng Nghymru yn cefnogi datblygiad a llesiant unigolion i'w galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus nawr ac yn ddiweddarach mewn bywyd.

Drwy astudio Lefel 3 Tystysgrif Iechyd a Gofal Cymdeithasol Egwyddorion a Chyd-destunau, byddwch chi'n gallu meithrin a dangos eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch dealltwriaeth o fewn cyd-destun gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Yn arbennig, byddwch chi'n gallu dangos eich bod yn gallu deall yr egwyddorion a'r gwerthoedd sy'n sail i ymarfer iechyd a gofal cymdeithasol. ac yn gallu eu cymhwyso. Fe fyddwch chi'n gallu deall a myfyrio sut y gellir nodi anghenion unigryw unigolion ac ymateb iddynt. Fe fyddwch chi'n dod i ddeall y modd y gellir hybu a chefnogi ymarfer a llesiant person ganolog o fewn y maes iechyd a gofal cymdeithasol. Fe fyddwch yn gallu datblygu ac yn gallu dadansoddi, dehongli a gwerthuso damcaniaethau o fewn y maes iechyd a gofal cymdeithasol. Fe fyddwch yn, yn ymwybodol o newidiadau polisi yn y sector a'r modd y mae'r newidiadau hyn yn effeithio ar y gwaith. o ddatblygu a, a darparu gwasanaethau, a fe fyddwch chi'n gallu defnyddio'ch sgiliau llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol fel y bo'n briodol o fewn eich astudiaethau. By studying Level 3 Certificate in Health and Social Care Principles and Context, you will be able to develop and demonstrate your knowledge, skills and understanding within the context of the health and social care services –

and he will also use your literacy, numeracy, research and digital competency skills as appropriate within your study. Mae'r cymhwyster lefel 3 iechyd a gofal cymdeithasol, egwyddorion a chyd-destunau yn addas i ôl 16 oed ac bo gennych diddordeb mewn dysgu mwy am eich sectorau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'r cymhwyster yn cynnig llwybr dilyniant addas os ydych wedi astudio TGAU, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. Mae'n hefyd yn addas os nad ydych chi wedi astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn flaenorol ond eich bod ar gallu i astudio Lefel 3.

However, it is also suitable if you have not previously studied health and social care but are capable of level 3 study. Asesir y cymwyster yma drwy gyfuniad o asesiad ysgrifenedig allanol ac asesiad diarholiad. Mae yna ddau asesiad diarholiad ac un asesiad allanol drwy arholiad. This qualification will be assessed through a combination of written assessments and non-examination assessments. There are two non-examination assessments and one external examination assessment. Mae uned un yn asesiad diarholiad. Wedi ei farcio gan yr athro, a'i gymedroli'n allanol gan cybac. Bydd ugain awr yn cael ei dyrannu ar gyfer yr asesiad yma. Mae'n werth 25 y cant o'r dystysgrif. Mae allan o 100 o farciau ac mae'n cynnwys dwy dasg, ysgrifennu adroddiad a llunio pecyn gwybodaeth. Unit 1 is a non-examination assessment, marked by the teacher and externally moderated by WJEC.

Mae'n werth 50 y cant o dysysgrif ac mae allan o 100 o farciau. Mae'n cynnwys amrywiaeth o fathau o gwestiynau sy'n cynnwys cwestiynau gorfodol yn unig. Unit 2 is an external examination assessment. It's 1 hour and 45 minutes long. It's worth 50% of the certificate and is out of 100 marks.

Mae uned 3 yn cael ei asesu'n fewnol drwy asesiad diarholiad wedi ei farcio gan yr athro a'i gymryd drwlun allanol gan CBAC. Bydd ugain awr yn cael ei dyrannu ar gyfer yr asesiad yma. Mae'n werth 25 y cant o'r dystysgrif ac mae allan o 80 marc. Mae angen cyflwyno tystiolaeth ar gyfer tasgau gosod. A bydd y dystiolaeth yn seiliedig ar grŵp o unigolion o'ch dewis chi, a bydd angen y dystiolaeth cael ei gyflwyno naill ai fel podlediad, cyflwyniad neu fideo.

Gall y cymhwyster yma helpu chi symud ymlaen i gymwysterau eraill o fewn y gyfres Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant, ac mae'n cynnig sylfaen addas ar gyfer swyddi neu brentisiaethau. All helpu chi drwy arwain at gyrsiau addysg uwch mewn meysydd gan gynnwys iechyd, gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar, i'r therapi iaith a lleferydd,